De Kannergemengerot ass e Gemengerot, mee fir Kanner. An der, mir ginn an der Schoul gewielt. Mir treffen eis minimum eemol am Mount an dann diskutéiere mir doriwwer, wéi mer eis Gemeng, eis Schoul oder d'Maison Relais kënne verbesseren. Mir soen eis Ideeën, déi mer hu vun eiser Klass an och eis Ideeën. Mir kucken, ob mer se kënnen ëmsetzen oder net. An dann ass, a wa mer se ëmsetze kënnen, kucke mer wéi. Oder mir versich, mir probéiere Léisungen ze fanne fir Problemer, déi zum Beispill, datt den Haff net propper war. oder Verbesserungen ze maachen. Ma als éischt ass et esou um 12 Auer an da fir d'éischt iesse mer an da wann alleguerte fäerdeg ass, da gi mer an do da gi mer an de grousse Sall an dann seet de kucke mer de Rapport un. dëser Woch oder vun der leschter Woch, wa mer méi puer Mol méi u Bréifer zu der Buergermeeschterin geschriwwen hunn, da seet d'Joëlle, mer hat et geäntwert an dann liese mer déi vir an da kucke mer ob et jo oder nee ass. Mir hunn Idee an dann déi Jofferen drécken d'Blätter aus. Dann all de Klassen kritt déi an si mussen wielen fir eppes. Mir schreiwen oder der Gemeng e Bréif an dann do aner Kanner verbesseren oder e puer mol wann do déi Gemengecheffin kënnt dann kënne mer e puer mol mat him schwätzen oder jo do sinn nach Jofferen an mir kucken zesummen ob et geet oder net geet. Wann zum Beispill puer Leit dofir sinn an puer Leit dogéint Dann stëmme mer of. A wa méi Leit dat wëllen, dann maache mer dat. A wann net, wa manner Leit dat net wëllen, dann maache mer dat net. Muss een esou Plakater maachen, fir dass ee gewielt gëtt. A wann ee gewielt gëtt, geet een esou mat e puer aner Schüler an der Mëttesstonn fort. Dat ass eemol bis zweemol am Mount. An dann kann een do driwwer schwätzen, wat een zu Bartreng an der Schoul, an der Gemeng, an der Maison Relais verbessere kann, wat ee verännere kann. Et muss ee sech esou e ganz grousse Plakat man mat däin Numm, deng Klass oder esou Saachen an dann all deng Ideen dropper schréiwen. An da geet een den Dag vun de Voten dann vote een. wéi mer wëllen. Du muss fir d'éischt e grousse Plakat an do ginn nach Wale gemaach an ween déi meeschte Stëmm huet, dann ass hie gewielt an dann kënnt hien an de Gemengerot ran. Mee du muss net, du muss net däi Plakat maachen, nëmmen déi, déi wëllen. Eis ass opgefall dass den Haff dass deen lescht Zäit méi knaschteg ass an dann hate mär sou dass mir hunn dann sou gemaach dass d'Klassen ofwiesselnd den Haff botze ginn an lo ass et vill besser wéi virdrun. An mir hunn an engem Eck wou Kleeder no déi a Këschte wou an der Paus fonnt gi sinn, gesammelt gi si, geraumt an do besser dohinner gestallt, datt ee se gesäit. An dann hate mer, lescht Joer hate se och de Projet Halfbuddy gemaach, dat heescht, datt d'Joffer net alleng si fir op d'Kanner opzepassen an der Paus. An. En Donneschden hu mer eng Vitesskontroll mat der Police, well e puer Kanner ginn nach mam Vëlo oder mat der Trotti an der Schoul. E puer Persoune mam Auto ginn dann ze schnell an da wëlle mer kucken, datt dat, datt se manner schnell fueren. An mir haten an der Maison Relais sou e fir d'Iesse besser ze maachen, well d'Kanner oft den Ticket fort huele vum aneren, hu mer da sou Reservatiounen gemaach. Déi Ideen, déi komme vun eis oder vun halt de Schüler oder vun de Klassen. Also et geet ee dann d'Klassen eran an da freet een, wat ee kéint maachen an dann huele mir dat mat an de Kanner Gemengerot an dann schwätze mir driwwer wat mer kënne maachen, wat mer net kënne maachen. Ech wollt am Kannergemengerot sinn, well ech fannen et interessant ze gesinn och wéi et wéi dat alles klappt fir d'Saachen ze entscheede sou gesot. Ech fanne mega gutt als mir schwätzen iwwer mir schwätzen zesummen ass dass net nëmmen ee Mënsch dee seet dass net nëmmen een dee seet zum Beispill Ech wëll a Tomat an dono musse mir a Tomat man, ne? Mee da maache mer eben, mir schwätze vill vit der wisou an wéi, wann a weider. Ech weess net, ob ech d'nächst Kéier gewielt ginn, mee ech hoffen. Well et ass wierklech cool ze gesinn, dass wann s du eppes sees an du has e Problem, dann dat een dech och nolauschtert an da kuckt, dass een dëse Problem léist.